Karibu tena gũkũ gwa Kikuyu Daily News na ikũrĩ mũgeni tuĩka wa gũ-subscribe nĩguo tũnyitanĩre na thengiũ Karango Muraya has revealed some good news ndeto ya tiga mafans make ona mashabiki ma Triza na gĩkeno na this is about Triza new house na mbere ya tuonete ũrĩa Karango arĩkĩtie kũhithũria rĩu online, andũ matigĩtwo megegeire nao gĩkundi kĩnene kĩa ma fans ma Triza magĩtigwo na gĩkeno, ũũ nĩ thutha wa tũmaũndũ tũhanĩkĩte na gũtiga Triza unable to hide gĩkeno gĩake and finally mũini Karangũ Mũraya nĩ ahotete kũ make sure Triza nĩ egwatĩra new endorsement. Gũkũ nĩ kũrĩ brands cia kũrĩa Karangũ akoretwo e brand ambassador na kũrĩa brands ciake ciagacĩte thutha wa Triza kũmwanĩka ng'enda-inĩ

ngenete ma, thanks baba mũraya, niko na uwezo tu wa sasa sasa, na mũndũ wa mbere gũkenerera ndeto ĩno nĩ mũrata wao na mũhũri wa biacara wĩ gatũ Madam Mbosa Damaris wa Dama Mobile Spares arĩa atũgĩirie karango na kũmũria hau hau atware Teresa wĩra-inĩ wake getha makorwo makĩruta wĩra ta kapo mũthuri na mũtumia wake makĩra karango atĩ we ũkĩrĩ master akĩmaka mũno na kuga atĩ unamleta Dama Mobile Spares lini

They are now guided by one common motto arĩ kũruta wĩra mbere ya maũndũ mothe. Chiza this time round agĩthiĩ ng'enda-inĩ mũtambo-inĩ wake wa Facebook na kũrekereria ndũmĩrĩri ĩno oho na mbica ciake me hamwe na Damaris na kuga nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo na ũgũci irogũcokerera. Rĩu gĩko gĩkĩ gĩa Chiza me hamwe na Karangũ Mũraya ĩgĩtuthũra ndereti mwaki mwaki ng'enda-inĩ harĩa some section of the people matigĩtwo na ciũria amwe magĩtindĩkĩrĩria Chiza Mũraya

Tizza akĩmwĩra na kũmũcokeria na kuuga yes. Harĩa Tizza arekereirie gathenema gake Dancing Inside a New House akĩrĩ na gĩkeno na kũrĩa agĩtinda agĩ sign new contract courtesy of Mr Wonderful Karango Mũraya na nĩho Karango akorwo akĩhithũria ndeto ĩno ĩgiĩ nyũmba ya Tizza harĩa arĩtie kĩanda wa thenema ĩno ya Tizza akiuga the house looks wonderful ndũmĩrĩri ĩno ya Karangũ nĩ yahingũra curiosity ya macambĩki arĩa matigwo metĩkia this must be Triza as a new house kuona nyũmba na ngari ya V8 nĩ imwe cia indo iria Triza endekithirie Karangũ amũgũrĩre in case amacokanwo hingo ya event yake na harĩa Triza akoretwo agĩikara mũciĩ kwa mũrata wake Eze Wawiri na in her videos iria agĩkoretwo akĩrekereria hatirĩ background ĩrĩ na nyũmba ta ĩno. These are farming the speculations that Triza plans to relocate to her new house. Ndeto ĩyo yatũma Triza atigwo akĩamũkĩra mixed reaction kuma kũrĩ macambĩki make arĩa namba nene ya mafans make mathiĩte na mbere to celebrate with her in every win that she is making. Onake Karis Mobiles akiuga wega ta wega, nake Dan Mwas akiuga that apartment is very beautiful amwe makiuga it's her new house ĩndĩ andũ matiganĩte nĩ mathiĩte na mbere na kũng'athĩria makinya mamwe marĩa Triza akoretwo agĩkinyũkia Mostly after igongona rĩake Mary Njirũ akĩmũria never forgive betrayal Triza and you will thank yourself later how can someone who took your husband to marry a second wife behind your back become your friend amwe magĩtigwo makiuga Triza condemn them akĩmenyaga nĩ aracoka kwĩ mũthuri wake mũkami akiuga Kuna watu wanakupeleka mbio sana. Wĩmenyerere mwana witũ, ĩndĩ kĩroko kĩa mũthĩ wa ira mbere ya endorsements cia Triza kũhanĩka, Karango nĩ arakoretwo arekereria ndũmĩrĩri very strange akiuga keep going difficult road can lead to beautiful destination. Ndũmĩrĩri ĩrakĩonekana ta arakĩmĩerekeirie kũrĩ mũtumia wake kuona Triza is now having a brand name even though nĩ kũgĩte na a lot of controversy and betrayal. Maũndũ maritũ still Triza is making kana will make a happy ending.